Dechrau da i'r tîm cartre nos Wener ar heol Sardis, rhediad cryf gan asgellwr de y tîm cartre Lewis Williams yn gynnar yn y gêm, a phasio cywir yr olwyr yn rhoi cyfle i'r canolwr Bradley Coombs i groesi yn y gornel. Yr amodau chwarae a'r gae artiffisial yn berffaith i ledu'r bel, y canolwyr yn cyfuno a Coombs yn croesi eto yn y gornel. Yr ymwelwyr yn ymateb wrth i'r bachwr Taylor Davies gamu i safle'r maswr cyn bwydo Jack Maynard sy'n gwneud yn dda i guro i ddyn ceinturio. Amddiffyn yr ymwelwyr yn mynd ar chwâl wrth i'r capten Dafydd Lockyer ganfod erwau o dir. Cyn dadlwytho a phasio chwim yn rhoi cyfle i'r blaen asgellwr Rhys Shelard i hyrddio dros y llinell. Gyda mantais gyfforddus roedd Ponty yn dal i bwyso, ond amddiffyn y tîm cartre yn araf i ymateb i rediad Mike Evans a'r cefnwr yn llwyddo i dorri drwy ganol y cae cyn ochr gamu heibio Dale Stutley am un o geisiau gorau'r tymor. Ac roedd cais ola'r gêm eto i'r ymwelwyr yn un deniadol, yr asgellwr Aaron Warren yn bylchu, cicach wrs, amddiffyn y tîm cartre yn methu â chasglu'r bêl, a Warren yn llwyddo i orffen y symudiad. Buddugoliaeth i Lyn Ebwy yng Nghaerfyrddin nos Wener. Yr olwyr yn pasio'n gywir, a chais i James Lewis yn y gornel yn un o dri i'r asgellwr. Cais gorau'r tîm cartre hefyd yn dod gan basio cywir olwyr y Cwins a'r cefnwr Gavin Thomas yn sgorio, ond yn ofer. Wythnos ers herio'i gilydd yn y gwpan, y ddau dîm yn cyfarfod eto, a bylchiad gan y mewnwr Justin James yn croesi am gais cynta'r gêm. Yn syth o'r ail ddechrau, maswr yr ymwelwyr Gareth Davies yn cael ei gic wedi ei tharo lawr gan Geraint Edmonds, George Lee yn ymateb gan ennill y ras dros y linell. Mewn amodau chwarae anodd dros ben, ceisiodd y tîm cartre ledu'r bêl, ond yn aflwyddiannus wrth i asgellwr Merthyr Richard Carter ddangos eu sgiliau pêl-droed a gwneud y gorau o'r amodau i lithro ar draws y linell gais. Er bod mantais yr ymwelwyr yn sylweddol, llwyddodd Bedwas i sgorio cais gorau'r gêm gan ledu'r bêl yn rhwydd a rhediad nerthol gan yr asgellwr Pat Lewis Cyn croesi am gais cysur i'r tîm cartre. Yr ymwelwyr Cross Keys oedd unig sgorwyr y noson ar Sain Helen nos Wener. Cic gywir y maswr Josh Prosser yn adlamu'n garedig i Matthew Powell, sy'n ochr gamu cyn tirio. Y cefnwr Leon Andrews yn synhwyro bod cyfle i olwyr Cross Keys dderbyn blaenwyr y Crysau Gwynion, ac unwaith eto, yr asgellwr Matthew Powell â rhediad cryf a phas bwrpasol i Lewis Barnett yn selio'r fuddugoliaeth. Doedd Pen-y-bont erioed wedi ennill ar Barker Scarlets tan b'nawn ddoe, ac fe lwyddon nhw i ennill y pwynt bonws hefyd. Y cais yma gan yr asgellwr Garyn Lychr yn rhoi'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Pontypridd a Glyn Ebwy ar ddeg pwynt yr un, gyda'r Cwins yn dal i chwilio am fuddugoliaeth. Cross Keys yn arwain yr ail adran, gyda Castell-nedd a Chasnewydd eto i golli gêm.